Nan kut kan tlaih ṭhan hna. Tutan ahcun screen in an rak hmuh bantukin Burmese Python, Aungla Ansang, January ni hleithum ah a rak kir ṭhan lai. Cu kong he pehtlai in tlawmpalte ka ruahnak ka rak chim ṭhan lai i cu pinah cun UFC 282 kongkau he kan rak chim ṭhan lai. I UFC kan luh hlanah Aungla Ansang te i ṭhutnak kongkau he kan rak chim ta lai i Kan hmuh bantukin Aung Lae he aa celh dingmi hi Fanrong a si. Fanrong hi Philippines a si i, a nih hi middleweight a si. I tutan zong hi middleweight ah an i phomh lai i, i Aung La fan pawl cu kan i ngeih ngai cang. I hodah a tei lai ti pawl ka cu ka chim rih lai lo. Hi video hi, uh, hi hi cu a dang tein video ka rak tuah ṭhan te lai. I kan theih bantukin November thla khan Aung La kha Yushin Okami he khan an i celh i roundwan ah khan Aung La nih a rak tei i zeitin hmanh khan a khawng deng lo ti zong kha kan hmuh. Cun a chuah ah khan boss Chetty, One Championship boss Chetty he khan bia an i ruahnak tlawmpal kha kan theih khawh i Aung La nih khan a tuan khawh chung in kir ka duh a ti i Chetty nih khan January ah tiah offer a rak pek i atu bantuk in January ah Cu hmanh ahcun January ni hleithum ah khin uh, kum thar tlawmpal a vun si ah khin aa phomh colh lai mah khakha. Uh, tutan i news a vun chuakmi cu si. I Fenrong zong he uh, World Championship ah khin aa celhnak video pahnih thum hmuh ding a um i uh, anih zong he a min thang vemi si. I tlawmpal ah hi video ka tuah khawh hin video ka rak tuah ṭhan te lai i ong la kha uh, zeitindah Mah he hin fenrong he hin i celh hna sehlaw zeitindah a dirhmun si lai ti pawl kha keimah ruahnak ka rak chim ṭhan te lai i mah kha cu za rih seh. UFC 282 kha ka rak chim lai em? January ni hlei khat uh, kanmah lei January ni hlei khat Sunday zing ah khan UFC, uh, UFC pay per view live kha a um. Cucu UFC 282 si i, hihi tukum chungah UFC pay-per-view live aa donghnak ding a si. Cu ahcun light heavyweight championship kha a donghnak bik ah a um. A fawinak cun title an i cu. Champion King Blahovic le Ankalaev nih hin light heavyweight title kha i cuh ding an si. Zei ruangah kan ti ahcun a hnu ah kan rak chim ṭhan te lai i Jiri Prohaska champion liomi kha training a tuahnak ah aa khawng leng. Uh, mah ca cun annih pahnih hi uh, i cuh ding an si. I champion title aa cuh dingmi kha a rem lo ruangah annih pahnih nih an i cuh. I hika main card i kan hmuh bantuk hin uh, minthang dang kan hmuh ve hna. Hika hin Darren Till hi kan hmuh i Darren Till hi caan saupi aa celh ti lo. Anih hi kan theih khawhnak ding ahcun uh, welterweight ah khan contender zong a rak si cang. E, title fight tiang khin a rak ngei cangmi a si. E, a weight kha a kaiter i middleweight ah a kai. E, middleweight a kai hnu khin aa celhmi voi tam tuk kan hmu ti lo ziah tiah cun aa khawng deng lengmang. Cu tikah tutan a vun i celh khi mi tampi nih kan i ngaih ngai. Kan i ngaih nain kan ruah ning bantuk khan a kal lo. Cun hika hin party pimphlet zong kan hmuh ṭhan. I Darren Till kha vun chim ṭhan rih ko ning law, tutan a celh kha ruah lo pin a sung ka ti keimah hmuh ning ahcun ka zumh ngai. Ziah tiah cun atu lio i a minthang ngaimi Hamza Shimaf an timi kha mah hi khan training a tuahmi an si tikah ruahchannak tampi khi a um. Sinain hika i kan hmuh bantuk hin Duplessis kan timi a celhpi South African pa nih hin fawi tein a tei i submission in a tei. Darren Till hi kan hmuh bantuk khan a ṭhawngmi he training a tuah tikah wrestling atu i a training a tuahpimi cu wrestling thiammi si tikah khan wrestling tampi aa chap lai tiah khan kan ruah nain a wrestling skills kha tampi khi kan hmu lem lo i Duplessis nih khan fawi tukin a tei tikah kei zong ka khuaruah a har ngai. atu hi aa pehtlai tein voithum a sunghnak khi si cang deren thil hi mah tikah hmailei khin zeidah a cungah phan lai ti kha chim khawh rih si lo i top 10 chungah ummi kha top 10 lengin a chuak lai i hika a celhpimi Duplessis hi South African pa he top 10 chungah a kai lai i anih zong he uh, organization dangah a min thangmi si i co main event ah khan kan vun kal lai i Party nih khan teinak a hmuh. I party nih teinak a hmuhmi kha uh, fan tampi nih cun a tei lo ti si. I Gordon nih hin a tei ti si. Asinain party hi uh, kan theih ding ahcun UFC ah khin min a ngei ngaimi si atu lio cu. i an i tluk hrawnghrang ah khin cun jaspol nih khin an teiter ko lai ti khi keimah hmuhning si i i keimah hmuhning ah an i tluk ngai an i tluk ngai i ho nih dah a tei ti khi ka chim kho ve lo sinain party nih khin teinak a hmuh lai timi khi keimah ruahning si ziah tiah cun UFC nih khin min ngei ngai in arfi star kan ti lai cu khi bantuk khi ser an tim Conor McGregor bantuk phun kha mu cu bantuk a si kho ding cu Paddy khi si Paddy the Body an timi pa hi si mah tikah khan an i tluk hrawnghrang ahcun Paddy khi an teiter lai tiah ka ruah cia bantuk ten teinak a hmu i hika i a sungmi Gordon he ka palh lo ahcun Ong La te he Ong La le Ṭil Cung Thang he khan hmunkhat ah training a tuahmi an si rua tiah ka hmuh ziati ahcun hika an i celh ten ah hin a coach cu Henry Hoof a si. Henry Hoof cu Aung Late he Aung Late training tu anak i an cawnpiak tu kha a si. I annih team hi teinak an hmu tuk lo UFC ah hin ka ti la maw ka palh kho men. Ka teinak cu an hmu ve ko nain ka ruahning bantuk khi an si lo. Cu hlan kha an phan ti lo. Kamaru Usman te, Michael Chandler te an caan lio kha an chan kha a liam cang tiah keimah hmuhning cu si. I main event ah khan kan kal colh ko lai. Main event kha kan rak hmuh cio bantukin draw kan ti lai cu. An i tluk a si. Keimah mit ahcun an i tluk lo. tiah ka ruah i fans tampi zong nih khin an i tluk lo tiah an hmuh ning a si i keimah hmuh ning ahcun hika hin an ka life nih hin a tei ko uh, zei ruang ah dah a tei ti kha cu ka vun chim lai lai ka chim hlan ah khan a teinak rung ka chim hlan ah an thok ka te khin uh, an i tluk ngai an thok ka cun an i tluk ngai i zei pipa khi an tuah lo e zhen zong hi champion thing a si tika khin ti anung ngai ve an ka life nih khan a nam ngam lo kan ti la cu a nam ngam lo i a pel te khin an i pel sinain jan khi round khatnak le round hnihnak le round thumnak ah khin cun a cawlcangh ning khi a ṭha deuh ka ti la cu a fawinak cun jan nih khan an ka life ke ah khin voi hnih thum a chuih voi hnih thum a chuih tiah a ke leipang kha a va attack i cu vial lakah cun voi hnih thum kha fak ngai khan a chuih i an ka life khi a cawlcang tiang khin a buai dih asinain an ka life nih mah tikah kha bantuk a vun buai a hngalh khan a cawlcang ning kha thlen striking ah a tei lo tikah khan wrestling in a kal i round thumnak a dongh lai ah khan a va teng a va teng i wrestling khan a cawlcangh ning kha a thlen i mah tikah khan round four le round five ah khan cun an ka life nih khan a tei tuk ka ti i ka hmuh ning ah round one round two round three ah khan an i tluk hrawnghrang khi si round four le round five ah an ka life nih khan a tei cu ca keimah mit ah cun an ka life nih a tei i zeitindah a bia an khiah ning a si tiah cun Jess pathum an um i Jess pathum lakah khan pahnih nih Jen le pakhat nih Jen a pek, pakhat nih an kalaife a pek i Jess pakhat kha um. Jess pakhat nih khan hodah a tei ti kha biakhiahnak a tuah kho lo i an i tluk a ti. Cu tikah biakhiahnak taktak kha an tuah kho lo i draw ti khan an donghter i chim awk um lo draw ti si ahkhan cun draw si ko taisawm kha taisawm an i cuhmi cu um zia um lo hohmanh nih taisawm kha an tlunpi la lo an tlunpi kho lo i post fight interview ah hin jen kha biahalnak jero kan ne atu ah khan teinak cu ka hmu lo tiah a chim i a chuah lai te ah an ka life hi belt kha pe ka u a ti i a chim duhmi cu ka sung tinak kha si a sungh kha a cohlan jen nih khan sinain jas pawl bikhiahnak kha cu el awk kha ṭha ti lo i hika hin Ankalaev nih zeidah a chim ve kan ti ahcun Magomed Ankalaev hi fighter ṭha tuk a si. Russian fighter a si. Anih hi pehtonh te bakin streak khin voi kua teinak a hmu cang. Tutan hi teinak vun hmu selaw cu voi hra si hnga John Jones lawng khi a phan lo ding khi a si hnga. Tutan ah hin Ankalaev nih a tei lo tikah khin a lungfak ngai. Teinak a hmuh lo tikah ti ko u sih. Bell tlunpi lai zong khi aa ruahchan ngai. Sorry. A cumpi pa em. An ka life nih a chimmi cu ka tei ko tiah a ti. Ka tei ko khoi ka dah ka bel da um a ti. A lung a rawk ngai. UFC ah hin ka celh ti lai maw celh ti lai lo zong hi uh, ka ruat kho lo tiah khan lungfak ngai khan a chim. E kan chim cang bantuk khan hi hna pahnih hi main event ah hin i celh ding an si lo i

A rak tei ning kan vun zoh lai maw? Tikhin triangle cawk in a rak tei. triangle cawk ka ti. Si submission in a rak tei. Round nga nak ah a dongh lai te ah khin a rak tei i an i tluk ngai. Jiri zong ke a hmai khin an hmuh ko ke a rawk dih. I minute pakul le pahnih thum hrawng kha cu kul le nga dengmang ni thua chu mu kul le hnih kul le thum hrawng tiang kha chu clover nih khin a tei deuh khin ka hmu i sinain vanthata a donghnak te ah khan jiri khi a van tha ka tila chu clover ngong ah khan a va lut i tikhin submission in a tei i Mah hna pan hi rematch ngei ding an si. Sinain tunai kan chim bantuk khan uh, hika hin Jiri Prohaska hi uh, i chet lai te ah khan aa khong deng. A liang kha aa hrawh tikah Glover lawng kha tang cang. E UFC le nih zeitindah an tua kan ti ahcun Glover kha caan tha an pek. E caan tha an pek i Sinain an caan ṭha pekning kha a fair lo ka ti la cu an ka life kha uh, na celhpi la ti si. E, Jiri nih a duh ve lo. Oh, sorry. Uh, Clover nih a duh ve lo. A timi cu Jiri he i celh dingin kaa tim tu e. An ka life hi cu aa celh ning phun dangpi a si tikah khan caan ka herh, thla khat tal ka herh a ti. i Glover nih a timi hna cu January ah khin hmaithla January ah khin Brazil ah event a um ko caah khan cu tiki i celh ding cun hong ka ṭhial piak u a ti hna sinain UFC len i khan an duh lo i tutan ah hin kal lawlaw seh kha an ti caah ko men even i aa ṭhua dingmi Jan Blahovic le uh, Marco Metz an ka live hna kha light heavyweight title kha an cuhter hna ticun Glover cu i celh kho loin an tuah. Sinain tutan ah hi bantukin a vun si tikah khan hohmanh nih title an lak kho lo tikah khan atu a ra laimi January ni hlei riat ah khin Glover Teixeira le Gemma Hill nih light heavyweight title kha an i cuh ṭhan lai ti a si. I cu tikah cun zeihmanh buaibainak um lo ahcun light heavyweight champion thar kha kan hmuh cang lai. Atu tan ahcun Jiri nih i hliamkhuai a ton i a belt a chiah hnu khan hohman nih title an la kho rih lo tinak a si. E, kha vial kha UFC kong a toifiannak in ka rak chimmi cu a si. E, teinak a hmumi pawl hna kha mah pawl kha cu e, tampi kha ka chim lai lo. A dang pawl zong kha a sunsakmi caah khan cun zoh ding a nuam luam um UFC hi cu keimah hmuning ah a level sangmi khi si MMA ah khin cun a zoh huammi caah khin cun zoh ding a tam ngai. Kan chim cawk lem la lo chim zong ah khin sinain keimah nih mah hi cu news danglam deuh a si ko phun dang deuh te a si ko ka timi pawl kha ka rak chimmi si cun keimah ruahnak tampi kha ka chim hi ka lei ah organization official pawl nih biakhiahnak an tuahmi hmanh kha keimah hmuh ahcun mah ticun khaticun a si lo timi kha ka ruahnak tampi kha ka rak chim i nanmah ruahnak zong kha a si lem theng lai lo tiah ka ruah ko asinaak khan pumpak chimnak hmun si ca pumpak ruahnak chimnak hmun si ca khan ka rak chim theo tawn i si i kha vial kha siseh a hramthok i ka rak chim bantukin online an sang kha january ni hlei thum ah a rak kir ṭhan cang lai i hi kong he pehtlai in video dang kan rak tuah ṭhan te lai. Ka video a hram thok in a dongh tiang nan ka zoh caah ka lawm. Kha vial ka tutan ahcun si rih seh. Zaangfah tein ka YouTube channel hi subscribe rak ka tuah piak tiah kan sawm ṭhan. Thank you. Bye bye.